Thutha wa kũrĩkia mathomo make na gũtitimarĩrwo nĩ njĩra arigĩtwo nĩ atĩa na kũgeria mawĩra na barũa cia kũnorera andũ tũhiũ na kwendia mĩarĩro. Na mũthia kuona mathabu mothe matironia Moses Karĩmi wa Gĩthaiga kũrĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na igĩrĩ nĩguo acokanĩrĩirie ndama ciake werũ na thabarĩ ĩrĩa yamumĩrĩirie Canaan. Yarĩ ya ũrĩmi wa gĩtũngũrũ gĩa caumu. Ndagucĩirio nĩ ũrĩmi wa ngarĩki tondũ ndarĩmĩte indo nyingĩ, ngarĩma mboga, ngarĩma mĩciri, no maũrĩmi macio mothe matiandeithirie, ngĩciria kũrĩma kĩndũ different. Nĩrĩo ndaingĩrire mũgũnda, ngĩambia na gakuo ta ĩka ka ngarĩki, na rĩrĩa ndakarĩmire ngĩona rĩu ĩno nĩyo biacara ĩrĩa ngũruta. Gĩthaiga agatwĩra o na gũtuĩka nĩateyangĩte mahinda maingĩ akĩgeria maũndũ mataamũteithirie, Kĩrĩa aamaathĩte kuo nĩ kĩamũhotithirie kwĩgũrĩra kiro ikũmi cia mbegũ cia gĩtũngũrũ gĩkĩ, na iria aagũrire na mũigana wa ciringi ngiri ikũmi, na kuumanagia na hau mũcumaa wake kĩmũhuko ũkĩgĩa na kamweneni. Kitunguu saumu ĩkoragwo ĩ njega tondũ kitunguu saumu ũndũ wa mbere gĩtigũaga thoko kũgũa mbei mũno, nĩ kĩgeragia kũ maintain mbei ya two hundred, two hundred and fifty rĩrĩa gũthũkĩte biũ ta mweri wa mũgwanja na wa kanana, nĩ ĩkoragwo ĩkiuma mbei ĩyo, gũthiĩ ũguo nginya mweri wa kenda, kumania na hau nĩ kĩambagia kũhamba mbei, gũgĩkinya o mweri wa gatano nĩ gĩkoragwo gĩkinyĩtie ta magana matatũ ũguo ma fifty, na thoko ndĩkoragwo thĩ na ngarĩki ũrĩa yendaga ndũgakorwo na ihenya, we wagetha ngarĩki yaku ũkona store mĩige hau, thikĩrĩria thoko, ĩka research yaku ndũgetĩkĩre kwendia raithi na ndũgetĩkĩre kwenderia broker ngarĩki ĩtarĩ ngũrũ, Tondũ arĩa aingĩ mokaga kũgũra ngarĩki mũgũnda ĩtakũrĩte, acio nĩo mathũkagia thoko magakwĩra aca ngarĩki ĩno twenderie no 180, ngarĩki ĩno yagĩrĩirwo kuma 170. No ngarĩki yaku wetereire ĩkũre wega na ũkamĩkiua ĩ store nĩ ũkũhota kuona mbeca njega. Agatũtaarĩria ũrĩmi wa garlic nĩguo mũhũthũ mũno na ũtarĩ na ngarama nene ya mĩhandĩre. Kuona ndwendaga mabataro maingĩ ta ma ũrĩmi ũrĩa ũngĩ. Makinya ma kũhanda ngarĩki, wagĩrĩirwo ũrĩme mũgũnda wega, ũcarie thumu wa mbũri kana wa ng'ombe, ũcoke tĩri waku nĩwagĩrĩirwo gwĩka soil test nĩguo ũmenye bataraitha iria ũkũhũthĩra, mũndũ ndekagĩra bataraitha ta ĩrĩa wakinyĩrĩra ũkamĩkĩra, nĩwagĩrĩirwo gũthima tĩri. wĩrwo indo iria citarĩ tĩri-inĩ, minerals na kĩ nĩguo ũkamenya nĩ bataraitha ĩrĩkũ ũkũhũthĩra. Aratwĩra mũcagũrĩre wa mbegũ nĩguo gĩtwe gĩa kũhotana ũrĩmi-inĩ ũyũ kuona mũrĩmi nĩarabatara gũkorwo arĩ maitho na nĩguo gũtigĩrĩra kĩrĩa aumbĩka tĩri-inĩ nĩkĩamũhe maciaro mega na ma naihenya. Rĩu andũ arĩa marenda garlic ya kũhanda nĩmagĩrĩirwo gũkorwo na history kana mathiĩ he mũndũ maramenya nĩ reputable, nĩ mũndũ... ngarĩkio nĩ amĩrorete wega, ngarĩkio nĩ amĩmerithĩtie wega, tondũ kũrĩ andũ mendagĩria andũ mbegũ nginya ĩtarĩ meru. Na ũngĩhanda mbegũ ĩtarĩ meru, mũgũnda ũcio ũkũũhe maaĩ mĩeri ĩtatũ, mĩeri ĩna na ngarĩki ĩyo ndĩkamera, tondũ ngarĩki nĩ ĩrĩ thĩna wa kũ break dormancy. Ta rĩu nĩguo thondeke mbegũ, no mũhaka ngũre ngarĩki, ndĩmĩ store for not less than three months, ngĩcoka ona kũmĩ treat na hormone no mũhaka ĩkorwo ĩikarĩte mĩeri ĩtatũ storage nĩguo ĩgakorwo nayo naturally nĩ ĩrenda kũ break dormancy. No ndũngĩmĩ force atĩ ĩ break dormancy o na okorwo nĩ tũkĩhũthagĩra hormone. Tũhũthagĩra hormone as a catalyst no no mũhaka ngarĩki ĩyo ĩkorwo ĩkũrĩrĩire wega. No ta mbembe, ndũngĩgetha mbembe ũmũthĩ kana mboco ũmũthĩ, rũciũ nĩ ũrenda gũcihanda. Gĩthaiga agataara mũrĩmi na mbũthĩ ya ũrĩa abatiĩ nĩ gũtaũkĩrwo nĩ mbegũ iria itekũmũconora gatagatĩ-inĩ ka mbegũ iria ingĩ. Mbegũ ũndũ wa mbere nĩguo ũmenye kana nĩ nginyanĩru, wagĩrĩirwo kũrora size ya clove, ũcoke ũrore shoot. Na kũrĩ mbegũ citakoragwo na shoot nyumĩru ũguo, tondũ kaingĩ garlic nĩ yagaga kũrekwo yumĩre shoot ũguo tondũ nĩ ũndũ wa transportation na andũ nĩ kunĩkanga kana andũ makĩhanda. Na mau na kamũkua gaka rĩ, thĩna nĩ ũkwambĩrĩria hau. Wagĩrĩirwo okorwo ndũrona shuti ĩno ũmĩrenganie maita merĩ. You cut into two wone kana nĩ ũkuona shuti. Ta rĩu ĩyo nĩwona shuti ĩrĩ below half. Rĩu ĩno garlic ndũngĩhanda tondũ nĩ ĩgũikara, ĩgũikara wiki ithatũ ĩno ĩrĩ below half. Kũrĩ garlic ĩngĩ ĩkoragwo na shuti ĩgakorwo ĩĩ three quarter, pole. Kũrĩ ngarĩki ĩngĩ ĩkoragwo ĩ three quarter, ĩyo nayo ĩninaga wiki igĩrĩ, ĩno ĩrĩ quarter kwanza ĩno ĩrĩ quarter, ĩno nĩ kũnina mweri thĩ tĩri-inĩ. Kũguo ũrabatara ũrore shoot kana ĩrĩ three quarters, ĩrĩ three quarters it is good to plant kana at least ĩkorwo nĩ ĩrathiĩ kuonania gwĩka atĩa? kumĩra haha igũrũ. Gĩtũngũrũ kĩa garlic no gĩkũre kũndũ guothe Ĩndĩ nĩ kĩendaga kũrĩa kũrĩ na korugarĩ hanini na nĩguo gũkũra na ihenya kuona kĩoyaga tu o mĩeri ĩna gĩgakorwo kiumĩte mũgũnda. Ta rĩu ithuĩ mĩgũnda ĩrĩa yothe tũhandaga garlic tũhandaga continuously, twĩkaga rotation thutha wa mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩtatũ, tondũ garlic ndĩrĩ mĩrimũ ya mĩrita ti ta nyanya. Nyanya ũngĩhanda handũ ũhande rita rĩmwe ndũngĩcoka kũhanda rĩngĩ mũgũnda ũcio ũteagwo mĩaka ĩtatũ. No garlic ndĩhuana ũguo, garlic wĩ kũhanda no ũcokie, ũrĩa wĩkaga nĩ kuongerera thumu, o hĩndĩ ũkĩhanda ũgekĩra thumu, o hĩndĩ ũkĩhanda, na mũgũnda ũcio ũthiaga wagĩrĩte, ta rĩu ũngĩgetha nĩ tuge kĩmera kĩa mbere harĩ kuo to ũgethe kiro magana mũgwanja, rita rĩa kerĩ no ũhote no wone nĩ wagetha ngiri ĩmwe ũguo tondũ mũgũnda ũthiaga wagĩrĩte ũrĩa wathiĩ wongereirwo thumu, koguo nĩtwĩraga andũ okorwo nĩ ũrahanda garlic no ũhande o The same same piece of land no ũgathiĩ wongereire thumu. Ĩĩka ĩmwe yendaga kũhandwo mĩmera ngiri mĩrongo mũgwanja na inya na magana kenda ma mĩrongo kenda na ĩtano na ĩbatiĩ nĩ gũkũhe gatagatĩ ga tani ithatũ gũthiĩ ũguo nginya tani inya ũkĩendia o gĩtũngũrũ na ciringi ikũmi na ithano. Ũguo nĩ kuuga thutha wa mĩeri ĩna ũrakorwo ũgĩthakĩra mbeca-inĩ. Mũrĩmi wa ĩĩka ĩmwe nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na ngiri magana merĩ ma twendi. at least 220,000 icio nĩ cia gũtungata gĩtũngũrũ ĩka ĩmwe koguo ngĩgayania na maita mana ciroka roughly ngiri 65 ũguo koguo mũrĩmi wa kũrĩma quarter akorwo na kuma ngiri 65 cia kũrĩma that quarter arabatara mbegũ kilo 50 eh, mbegũ ta thaa ici ĩno grade 1 tũrendia na 650 no nĩ kũrĩ grade 2 ya 550 Na no kũrĩ o ngirĩndi ĩngĩ thiri njeke njeke ya 450. Rĩu mũrĩmi nĩwe ũcagũraga akauga ndĩrenda ĩno kana ngwenda ĩno. No ngirĩndi ĩrĩa njega commercial nĩ ĩno mũrona ndungu. Ĩ hihi gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ kĩgũmagĩrwo nĩ mĩrimũ? Ĩ gĩtũngũrũ nĩ gĩkoragwo na challenges tondũ ũndũ wa mbere nĩ kĩnyitagwo nĩ mũrimũ wa heho nĩyo ĩtaga blight na gĩthũngũ. Na harĩ mũrimũ wa kũrota kana gutu wĩtagwo na gĩthũngũ rust na nĩ harĩ... Tũtambi tũkĩgiaga mũno twĩtagwo thrips. Mathangũ matanaga yellow harĩa tips inĩ. Ũcio naguo mũndũ ahũthagĩra ndawa ta victory, millers, ndawa icio cia heho ta iria cihũthagĩrwo nyanya-inĩ, ridomil ta icio mũndũ nĩ ahũthagĩra. Mũrimũ wa rust, gĩtũngũrũ gĩkoragwo na tũ spot twa brown, ona ũngĩikara mũno ũta treat ĩte rust ĩyo nĩ ũgũkora ĩitĩkĩte tĩri-inĩ, nĩ ta gutu o ta ũyũ wa mabati. Naguo ũ treat agwo na ndawa ĩtagwo folic. no nĩ kũrĩ tawa ingĩ ta topaz, ndawa nĩ mĩthemba mĩingĩ. Naguo mũrimũ, nayo thrips yani kĩgunyũ kĩu kĩrĩaga, nĩ kagunyũ kanini mũno gakoragwo kahuana karũrigi gakoragwo harĩa, tũgunyũ tũingĩ tũnini tũceke mũno, tũu tũ treat agwo na ndawa ĩtagwo profile kana profectron. Gwa kahinda-inĩ gaka bũrũri wa Kenya ũrahota kũruta o tani ngiri igĩrĩ cia gĩtũngũrũ gĩkĩ, ũguo nĩ kuuga thoko nĩ nene makĩria ma ũrĩa ũngĩcirĩria. Gĩthaiga agatwĩra mahinda-inĩ maya we ararũmbũyania na mbegũ cia gĩtũngũrũ gĩkĩ tondũ ti nyoneki, no ica ikuhĩ agatwĩra nĩ areciria kũgũa kuo akorwo akĩrĩma ĩka mĩrongo ĩrĩ. Garlic ndanamĩendia bũrũri wa Zambia, Congo na Rwanda nĩ nyendetie mũno no Rwanda nĩ makĩmenyire kũrĩma garlic na nĩyo maratũrehera thikũ ici gũkũ, na nĩ mararĩma garlic njega. Tanzania nĩndĩmendeirie rĩmwe rĩrĩa kwaga gũtarĩ, no mũno mũno nĩ Zambia na Congo kũu nĩnyendetie ngarĩki wega biũ. Na rĩu kwĩna order tũraheo nginya cia Dubai no tũkaga ngarĩki ĩkinyanĩirie ikĩro iria marenda, ta rĩu quality ta size, marenda bulb nene, na nĩmarenda ngarĩki ĩna colour ya purple wega. Arabu nĩ marenda ngarĩki ĩkũrĩte wega. Harĩa aroiga onaga arĩmi magĩka mahĩtia marĩa maneene mũno nĩ harĩ mĩgethere na mĩigĩre ya gĩtũngũrũ gĩkĩ. Thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo mũnene nginya wa itũngũrũ na kĩ, tũtirekaga itũngũrũ citũ cikũre wega. Rĩu ona gĩa Tanzania gĩũkaga tũkarigwo atĩrĩ, gĩtũngũrũ gĩkĩ kaĩ arĩ kũũmithio na thitima? Aca, nĩ arĩmi marekaga gĩtũngũrũ kĩu gĩkũre wega, magacoka mageka kĩndũ gĩtagwo curing. Gĩtũngũrũ reke gĩikaikare mũgũnda wiki igĩrĩ, kĩũmĩrĩrie wega, gĩkũre biũ. Wone mahuti mothe nĩ magũa, ũcoke ũkĩmunye ũkĩhang'i gĩcĩndi-inĩ. Ũhang'i ngarĩki ta ĩyo ta wiki ingĩ igĩrĩ, ndũkagĩe na ihenya rĩa mbeca. Ngarĩki o ũrĩa wamĩũmithia wega noguo ĩkoragwo na mbei. Ngarĩki njigũ ya kũmunywo thaa ici na ngarĩki ũmithĩtie wiki igĩrĩ kana ithatũ ndĩagĩrĩirwo kuuma mbei ĩmwe. Ngĩhuhĩra mũrũri wa Mũgĩkũyũ kuuma kauntĩ-inĩ ya Rware, niĩ njĩtagwo Muigai wa Gathũngũ.